a khensa ku va mi pfulele chanele ya matimba ya emmanuel maluleke youtube channel kombe mi subscribe ku chanele hi kota ku kula ku fana na tichanele letin'wana um ni lava ku hindzisa xivutiso xin'wana xi nga vutisa hi wun'wana ni ku hayi i nge ni luma na lavan'wana ndleve or i nge ni va tsundzuxa hi kwala ni nga ta va tsundzuxa hi kona E a ni hi ma-good Friday na hi ma-December na masiku laman'wani ha ya hi ya va pfuxela vafi na vaboli le masirheni mikwembu ya hina vokokwani wa hina vo papa hina vo mhana hina vo sesi wa hina vo buti wa hina vo malume no vo hahani swi ta hi ku ya pfuxela mani le masirheni ivi xivutiso xi ta xi ku xana loko ni heta ku kha miroho hi xa tolo. Kumbe loko hayi, rhoboto yi ri lehe yi pfarile, xana na ya masana ni ya ni ya pfuxela vafi na vaboli ke? Laya vanhu va ka hina swi ya hi munhu ku yena i titwisa ku yini ende laya hi languta vuxaka bya wena na munhu la nga tlela layani I nge ni yi sungula hi ka leyo kha miroho liya yo kha miroho i xidyoho a hi xidyoho swi ya hi munhu ku yena yi titwisa ku yini ku hayi ni la ku ta ni ya pfuxela vafi va borili va ka hina ni basini emuzimbeni va ta ni twisisa lava ni twisisaka kumbe i ku hayi i nge ni yimanyana masiku mambirhi manharhu Kumbe hayi, inge ni ya ni ya va pfuxela va fina va boli hi ku hayi minduku ni tlhelela xilungwini. Mara hayi tolo ni fike ni bayizisekanyana hi ntumbu loko u ni vitana hambi u nga ha ku bayizisanga. Ma ni twisisa? Ivi ku ta liya ya ku yini ke? Hayi rhoboto yi pfarile. Lahaya vanhu va ka hina a ku na xiyila hi ku a ni rhoboto i swilo leswi mi kuma ku vatswatsi ma ni twisisa ku ni vulavula yini i swilo leswi endlekelaka a ka munhu wo karhi or a ka vanhu vo karhi Ni nge boxi muhlovo wa vanhu ku ma ti tiva n'wina mi endlaka swilo leswiwani ende leswiwani i ntumbuluko swa endleka swo boha ku swi endleka ma ni twisisa 99 percent wa vona swa endleka la misaveni loko va fika ka malembe ka malembe mo karhi se leswiya a hi xiyile loko roboto yi pfarile but liya ya ku mi kuma ku I khemi ro na xigango or njhini girlfriend leyi u kuma ku a yi phahliwangi aka gandzelo ra ka n'wina se ni ta ka yi ni ta ka leyo ku i xidyoho i khemi ro ka na girlfriend yo ka yi nga phahliwangi ka gandzelo ra ka n'wina or munhu loyi rhandzanaka na yena a nga phahliwangi ka gandzelo ra ka n'wina ku ku hume xuma xi ya ku lovoleni ka makoti ka swimanimani i xiyila xikulukumba ngopfu lexiya because yini i va i nyamini emzimbeni ma ni twisisa ivi ni katsa na yin'wana hi leyiwani Ku na liya ya ku loko hi pfuka nampundzu munhu a ku hlambiwa ivi ku toriwa swi swa toriwa toriwaka swa ku nuhela nuhela ha ku va kahle ivi munhu a hubutela masana hayi a mihlolo hi famba hi yi vona la ku fambeni munhu i ya a ya torite swi swa swi tolaka ti-roll on or ti-perfume teti cost-aka vo ma seven thousand eight thousand five rand ten rand swi ta depend ku perfume ya njhani i mani a nga ku byela ku vafini na vaboli va lava roll on ya wena vafini na vaboli va lava perfume ya wena Vafi na vaboli va sensa munhu hi nyuku wa yena or hi risema ra yena ku loyiwani wa mina but wena loko u ya masirheni u tole swilo leswiya i hleketa nga ku vafi va ta ku twa. I to famba i khe i tolatola swilo sweswiya ivi loko u ya masirheni ivi loko u tlhelela kwale mi tlhelela kona ku swilo swa mina a swi lunghi kokwani va ni kwaterini because a va ku twanga a va ku vonanga a va ni nuhetelanga risema ra wena because loko mo languta vanhu vo tala ni loko va ya masirheni va pfuka va hlamba matini ntsena va famba va ya masana va ta hlamba loko va vuya va tolatola switolotolwana leswi that's why mi twa na khale ka khale va ku mphahlo wu endliwa ka ha ri vurhonga mphahlo wu endliwa mi nge se hlamba mo hlamba matini ntsena ku mikwembu yi ta kota ku mi twa swilo leswi mi endla mi swi kombelaka se na leyi le masirheni yi tano ma ni twisisa thank you